Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex,

Ftit li xejn naraw inqas minn għaxra. Dawn it-tip ta' tlielaq jissejħu fleet racing. Ħarsa lejn il-kalendarju tar-Royal Malta Yacht Club u naraw li dan il-klabb qiegħed jorganizza serje ta' match racing. U fil-fatt, match racing x'inhu? Match race hija tellieqa bejn żewġ dgħajjes, bid-differenza li dawn id-dgħajjes iridu jkunu identiċi, jekk jista' jkun, sal-inqas dettall u sal-inqas ħabel. Dik hija l-ħaġa fundamentali u b'hekk mhux id-dgħajsa tirbaħ iżda l-ekwipaġġ. Ftit ta' storja biex nifhmu aħjar. Match racing bħala dixxiplina sportiva tal-qlugħ bdiet xi 150 sen ilu bit-twaqqif tal-America's Cup. Iżda fuq din nitkellmu iktar 'il quddiem. Hemm regoli speċifiċi miktubin għall-match race u fil-ktieb tar-regolamenti tagħna nsibu appendiċi sħiħa ddedikata għal din is-sezzjoni fid-dixxiplina tal-ibburdjar. Tellieqa tal-match race għandha wkoll proċedura differenti. L-istart huwa differenti u għal min mhux midħla ta' dan l-isport huwa diffiċli li ssegwi dak li jkun qed jiġri qabel it-tluq. Għaxar minuti qabel it-tluq iż-żewġ dgħajjes jistgħu jkunu fejn jixtiequ. Mal-ħames minuti qabel it-tluq, id-dgħajsa li tkun qiegħda ttajjar bandiera safra trid tkun fuq l-estensjoni tal-linja tat-tluq fuq in-naħa tad-dgħajsa minn fejn jingħataw is-sinjali, dik li tissejjaħ the race committee boat. Id-dgħajsa l-oħra li tkun qiegħda tittajjar bandiera blu trid tkun fuq l-estensjoni tal-linja n-naħa l-oħra. Bejn l-erba' minuti u ż-żewġ minuti qabel it-tluq dawn id-dgħajjes iridu jidħlu fiż-żona ta' taħt ir-riħ tal-linja tat-tluq. Id-dgħajsa bil-bandiera safra, biex ngħidu hekk, għandha vantaġġ fuq dik tal-blu għaliex billi jkollha r-riħ qiegħed jolqotha min-naħa leminija tagħha, Din, skont ir-regoli tagħna, għandha dritt tar-rotta. B'dan id-dritt, hi tista' żżomm u trażżan lid-dgħajsa avversarja, il-blu, milli tidħol fil-ħin, u dik tkun penalità diretta fuq il-blu. Ir-regolamenti u r-rakkomandazzjonijiet però jikkonsidraw dan l-iżvantaġġ u għaldaqstant il-linja tkun angolata b'mod fejn id-dgħajsa l-blu jkollha inqas tul sakemm tidħol u jekk tkun puntwali tista' tidħol mingħajr tfixkil ta' xejn. Minn hemm kif jidħlu, l-aħħar ftit minuti qabel it-tluq huma l-iktar attivi fejn iż-żewġ dgħajjes ikunu qegħdin iduru għal xulxin biex jakkwistaw l-aħjar post fuq il-linja jew inkella biex billi jużaw ir-regoli jġibu l-avversarju tagħhom f'pożizzjoni kritika li jkun barra mil-linja tat-tluq qabel il-ħin. F'dan il-każ, dan ikollu jdur, jidħol fiż-żona ta' taħt ir-riħ tal-linja tat-tluq u jibda t-tellieqa tiegħu, waqt li l-ieħor x'aktarx ikun diġà ħarab. Hemm sistema oħra li nesperjenzaw ta' spiss ma' dawk li jkunu għadhom immaturi jew ġodda f'dan l-isport. Dawn, għaliex ma jkunux astuti biżżejjed biex jużaw ir-regoli biex iġagħlu l-avversarju jbaħħar f'żona inqas favurita, jippruvaw jużaw ir-regoli biex jipprotestaw lill-avversarju. Biex teżonera ruħek trid tagħmel dawra. Penalità fl-isport, bħal suppost fil-ħajja, qed hemm biex tibgħatek lura, u mhux 'il quddiem. Iżda min jiddeċiedi min hu ħati? Wara u jsegwu ż-żewġ dgħajjes ikun hemm dgħajs oħra, ġeneralment iżgħar u b'mutur, u b'żewġ umpires abbord. Nista' ngħidilkom kif naħdmu. Jekk pereżempju jien inkun qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-umpire boat mela d-dgħajsa s-safra tkun isha tiegħi, waqt li l-umpire l-ieħor li jkun fuq ix-xellug jaddotta d-dgħajsa l-blu. Għajnejna jkunu fuq id-dgħajjes u nkunu qegħdin nitkellmu ma' xulxin u nirrakuntaw dak li qegħdin naraw. Kif tittajjar bandiera ta' protesta minn dgħajsa minnhom, Aħna f'inqas minn ħames sekondi nieħdu deċiżjoni, ibbażata dejjem fuq dak li nkunu għadna kif rajna. Jekk nuru bandiera ħadra, jiġifieri li għalina ma kienx hemm każ ta' inċident. Jekk nuru s-safra, mela d-dgħajsa s-safra għandha penalità. Jekk nuru l-blu, mela l-blu għandha peniltà. Jekk nuru pereżempju l-blu ma' bandiera sewda, mela d-dgħajsa l-blu hija skwalifikata. u jekk flimkien mal-blu jew mas-safra nuru waħda ħamra, mela d-dgħajsa penalizzata trid teżonera ruħha immedjatament. Huwa rari ħafna li nużaw is-sewda, u nuru l-ħamra ħafna drabi meta l-inċident iseħħ fil-viċinanza tal-bagi. Kif għadna, penalità qegħdem biex tixħtek lura u mhux biex iġġibek f'pożizzjoni aqwa. U wara t-tluq? li hu parti sostanzjali u importanti mit-tellieqa għal min irid jirbaħ, teqpa' logħba sabiex id-dgħajsa li qiegħda fuq quddiem trid iżżomm l-avversarju tagħha warajha. Dik li tkun wara xogħolha hu li tilħaq u tgħaddi lil dik li tkun l-ewwel u biex tagħmel hekk ġeneralment tibda tbiddel il-bord min-naħa l-oħra. Jekk id-dgħajsa ta' quddiem ma tibdilx il-bordjatura tkun qiegħda tirriskja li b'differenza f'angolu tar-riħ, anki differenza żgħira, jekk idur ftit ir-riħ, taf tnaqqas id-distanza u saħansitra dik ta' wara tilħaq jekk mhux tgħaddi lil dik li tkun l-ewwel. Wara ftit minuti ta' bordjaturi, id-dgħajjes iduru ma' baga f'sens orarju, li tkun qiegħda fir-riħ, u jinżlu għall-baga ta' taħt ir-riħ. U l-istess, hawn id-dwell jiqpa' għaliex kif dejjem għadna t-tellieqa sal-barkun. Barra minn hekk, id-dgħajjes identiċi għandhom veloċità identika u d-distanza ta' bejniethom ġieli titkejjel f'ċentimetri, mhux metri. Meta jaslu mal-baga t'isfel, dawn iduruha, jerġgħu jitilgħu għal dik ta' fuq ir-riħ u jinżlu għall-finish. Tgħelliqa tipika ddum xi tmintax-il minuta, u għall-umpires tkun qisha damet ħames minuti. Iktar ma jkun hemm attività u rivalità, inqas tara l-ħin għaddej. U fil-match racing m'hemmx it-tieni post. Il-punteġġ huwa wieħed għal min jirbaħ u żero għall-ieħor. Jiġifieri għandek rebbieħ u l-ieħor huwa t-tellief. F'Malta, il-match racing spiss isir fil-port ta' Marsamxett u Royal Malta Yacht Club jużaw dgħajjes tal-għamla H-boats. Dawn huma d-dgħajjes li kienu nbnew b'Malta b'attenzjoni u passjoni u eżattezza minn Paul Rippard. Kienu nbnew tlettax minnhom, u dawk għal min kien itellaq fuqhom bħali kienu żminijiet li ma ninsewhom qatt. Tista' tuża liema tip ta' dgħajsa li trid. L-aqwa, kif għadna fil-bidu, li d-dgħajjes ikunu identiċi. F'Marzu li għadda Yachting Events organizzaw match racing bil-klassi RC44 u dan sar fil-Port il-Kbir. Din hija dixxiplina sportiva li hi faċli għal kull min qed isegwiha u l-Port il-Kbir

Fuq skala internazzjonali, avvenimenti ta' match racing li ċertament jafha kulħadd hija l-America's Cup. Huwa fatt li din hi t-tielet sport l-iktar segwit, l-ewwel huma l-Olimpijadi, it-tieni t-Tazza Dinjija tal-Futbol u ftit wara nsibu l-America's Cup. Iżda għaliex? L-America's Cup Illum għandha mal-150 sena u tinsab fil-35 edizzjoni tagħha. L-America's Cup huwa avveniment differenti, speċjali, esklussiv u kkomplikat, tant li anki l-esperti għandhom diffikultajiet biex jispjegaw din il-logħba. Avveniment mimli b'eċċezzjonijiet, fejn, f'dan il-każ, id-dgħajjes mhumiex identiċi għal kollox iżda huma ddisinjati madwar box rule. Biex nibdew, l-America's Cup għandhom regoli għalihom, kemm regoli modifikati tal-ibburdjar u kemm regolamenti ta' kif issir u tiġi kondotta l-avveniment. L-ewwel ħaġa hi li r-rebbieħ jista' jagħżel fejn se ssir l-America's Cup li jmiss. Jiddetermina x'dgħajjes se jintużaw. Għandu d-dritt ikollu żewġ dgħajjes filwaqt li l-oħrajn jista' jkollhom dgħajsa waħda biss, u l-lista ma tispiċċax hemm. u kif għadna qabel mhijiex l-iktar lista ċara u tonda. L-istorja u l-prestiġju assoċjat mal-America's Cup hija ta' attrazzjoni mhux biss għall-baħrin u disinjaturi tad-dgħajjes, iżda tinvolvi nies ta' suċċess fil-kummerċ u sponsors. L-America's Cup mhix biss test għall-baħrin u l-kapaċitajiet ta' min ikun qed itellaq, iżda hija test ta' kemm tim ikun jaf jakkumula u jimmaniġġja l-fondi. Biex intikom idea, il-baġit għal min qiegħed jospita l-America's Cup huwa ta' madwar 77 miljun dollaru. Il-pagament biex tieħu sehem huwa ta' 3 miljun dollaru u d-dgħajjes jiswew il-miljuni. Huwa stmat li l-iktar kampanja għalja kienet tiswa bejn il-250 u 300 miljun dollaru. Sar ovvju li l-infiq jew l-investiment bla rażan kellu anke effett negattiv fejn diversi timijiet iddeċidew ma jintrabtux u ma jidħlux għal din l-isfida. Finalment, wara xhur ta' diskussjoni u interventi saħansitra tal-qrati, ittieħdet deċiżjoni biex l-America's Cup tal-2017 li se ssir f'Bermuda, issir fuq dgħajjes moderni kapaċi jtellgħu veloċità ta' 40 knot u li jkunu twal xi madwar 50 pied. Huwa previst li kull tellieqa tkun twila xi 18-il mil u l-aħħar biċċa tkun viċin ħafna tal-kosta biex il-pubbliku jkun jista' jsegwiha b'faċilità. Wara kollox, min jgħaddi l-finish line l-ewwel huwa r-rebbieħ. L-iktar frażi famuża tal-America's Cup tmur lura għal żmien ir-Reġina Victoria. Ġara li waqt li kienet qed tara t-tellieqa, din saqsiet lil wieħed mill-qaddejja tagħha min ġie fit-tieni post, u t-tweġiba pronta kienet, Maestà, m'hemmx it-tieni post. Dawn il-ftit kelmiet sal-lum għandhom l-aħjar deskrizzjoni tal-America's Cup u juru biċ-ċar li r-rebbieħ huwa wieħed biss. Dakinhar, dgħajsa Amerikana kienet għelbet lil dik Ingliża.